F'dak iż-żmien Ġesù telaq lejn il-Galilija għax hu stess xehed li profeta m'għandux ġieħ f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilija, il-Galilin laqgħuh tajjeb billi lkoll raw kulma kien għamel f'Ġerusalemm f'jum il-festa, għax huma wkoll kienu marru għall-festa. U raġa ġi f'kana tal-Galilija fejn kien biddel l-ilma f'imbit. Issa, f'Kafarnaun kien hemm uffiċjal tas-sultan li kellu ibnu marid. Meta sema li mal-Ludija Ġesù kien ġie fil-Galilija, Mar għandu jitolbu jinżel u jfejjaqlu lil ibnu, għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesù qallu, Jekk ma tarawx sinjali u għeġubijiet, ma temmnux? Qallu l-uffiċjal, Inżel, Mulej, qabel ma jmutli t-tifel. Qallu Ġesu, Mur, ibnek ħaj. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesu u telaq. Huwa u nieżel, iltaqgħu miegħu l-qaddejja tiegħu u qalulu, Ibnek ħaj. U staqsihom x'ħin kien meta beda jaqleb għall-aħjar. U huma qalulu, Il-bieraħ fis-seba' siegħa Telqu d-deni. Il-missier intebaħ li dak kien il-ħin meta Ġesù qallu, Ibnek jgħix, u emmen hu u l-familja kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor, it-tieni wieħed, li għamel Ġesù meta ġie l-Galilija mil-Lhudija. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu! Inti tersaq lejn Ġesu bil-fidi li jistenna minnak għal fejqan, għal maħfra u għat-trasformazzjoni fil-qdusija tixbah lil tiegħu? Il-mirakli ta' Ġesù huma sinjali li jimmanifestaw il-preżenza u l-qawwa tas-Saltna t'Alla. Meta uffiċjal għoli, li probabbli kien mill-qorti ta' Erodi, sema' bir-rapporti tal-predikazzjoni u l-mirakli ta' Ġesù, hu ddeċieda li jfittex lil Ġesù. biex jitolbu favur speċjali. Li kieku din l-istorja seħħet fi żminijietna, fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni kien jingħad, Uffiċjal għoli jitlaq beltu biex ifittex fejqan mirakuluż mingħand Mastru Daxxa li kien joqgħod f'belt xkejkna. Kien meħtieġ kuraġġ kbir għall-uffiċjal ta' dak il-grad biex jitlaq u jivvjaġġa 20 mil biex ifittex lil Ġesù, sempliċi mastru taxxa mill-Galilija. Kellu jumilja ruħu u jaffaċċja wkoll iż-żebliegħ mingħand sħabu. U meta sab lil dan il-mastru taxxa li jfejjaq, Ġesù deher qisu iddiżappuntah meta stqarr bil-miftuħ li n-nies ma jemmnux jekk ma jarawx xi forma ta' miraklu jew sinjal mis-sema. Hu probabbli li Ġesù għamel dan biex jgħaddi lir-raġel mill-prova, biex jara kemm kellu fidi imħeġġa u soda. Jekk jaqta' qalbu u jerġa' lura irritat, hu kien juri li mhux sinċier. Ġesù, li għaraf x'tip ta' fidi kellu, Bagħtu d-dar biċ-ċertezza li t-talba tiegħu instemet. Hu probabbli li ma kienx faċli għal dan ir-raġel biex jitlaq minn ma' Ġesù u jmur lura d-dar biss biċ-ċertezza tal-kelma li tah Ġesù li ibnu kien se jfiq. Ma setax Ġesù imur id-dar ta' dan ir-raġel, ipoġġi jdejh fuq ibnu, u hu ma kienx imut? l-uffiċjal emmen f'Ġesù u ħadu fil-kelma mingħajr ma ddubita jew qagħad jitħasseb. Hu kien lest li jmur lura d-dar u jaffaċċja ż-żebliegħ u t-twaqqigħ għaċ-ċajt minħabba li kien poġġa l-fiduċja tiegħu fil-kelma ta' Ġesù. Il-ħniena ta' Alla turina l-imħabba ġeneruża tiegħu, imħabba li tmil lejna biex twieġeb għall-miżerji u l-ħażen tagħna. Hemm xi erja f'ħajtek? Fejn int teħtieġ fejqan, maħfra, bidla, u tiġdid? Jekk tfittex lill-Mulej f'fiduċja u bil-fidi li jistenna minnek, hu ma jiddiżappuntakx. Hu jiġi jiltaqa' miegħek aktar minn nofs triq u jagħtik dak li teħtieġ. Il-Mulej Ġesù qatt ma jirrifjuta lil min ipoġġi l-fiduċja tiegħu fih. Itlaq id-dubji u l-biżgħat, is-suppervja u l-ħtija f'riġlejn Ġesù, u afda fil-Kelma tiegħu li ssalvak u f'imħabbtu li tfejqek. Mulej Ġesu, imħabtek qatt ma tiġi nieqsa u l-ħnina tiegħek ma tispiċċa qatt. Atini l-kuraġġ biex nitla' is-suppervja, il-biża' u d-dubji tiegħi għal imħabtek. li hi infinita, għall-għerf u għall-għarfien tiegħek. Għażiża Ommi Marija, itlob miegħi u għalija biex inkun qawwija fil-fidi, nippersevera fit-tama u nkun kostanti fl-imħabba. Amen.